Aħna n-nies, aħna l-poplu, għadna kemm esperjenzajna bis-sentenza tal-Qorti rigward il-kuntratt li kien ingħata mill-Gvern lil Steward, oriġinalment il-Vitals biex imexxu l-isptarijiet, terremot politiku, it-tieni terremot politiku li esperjenzajna fi ftit ġimgħat. L-ewwel terremot politiku kien meta gazzetta lokali żvelat, kixfet realtà li minn fostna bħala poplu Malti u Għawdxi, kwart tal-elettorat tilef il-fiduċja tiegħu f'istituzzjoni importanti f'dan il-pajjiż, li hija l-establishment politiku. u Alla ħares dan il-pajjiż jibqa' jitlef il-fiduċja bħal aħna bħala poplu nitilfu l-fiduċja f'dan l-establishment politiku fil-Gvern u fl-Oppożizzjoni, fil-Partit Laburista u fil-Partit Nazzjonalista. L-establishment politiku huwa magħmul ukoll mill-media hekk imsejħa indipendenti li trawwaħ u tieħu l-flus mingħand il-Gvern. u tipprova tgħatti x'tur il-Gvern, tipprova tgħatti x'tur il-ħażin. Però issa sabiex ma nistennewx it-tielet terremot politiku fi ftit żmien ieħor, fi ftit ħdud oħra, ta' meta jixxandar u jitħabbar servej ieħor, li jekk mhu ħa jsir xejn wara s-sentenza ta' dawn il-ġranet, jekk mhu ħa jsir xejn mill-Gvern, jekk mhu ħa jsir xejn mill-Oppożizzjoni, jekk il-media imsejħa indipendenti mhix se tagħmel il-bidliet tagħha wkoll li ma tibqax trewwa u bi flus il-kurruzzjoni ta' tixtur il-ħażin u l-ħażin tagħmlu tajjeb ukoll. Jekk dawn it-tliet elementi importanti mhumiex se jagħmlu l-bidliet meħtieġa, ninkwetaw jekk naraw iktar minn fostna l-Maltin u l-Għawdxin jibqgħu jitilfu l-fiduċja f'din l-istituzzjoni importanti. il-politiċi u l-midja hekk imsejħa indipendenti, li hija pilastru importanti fil-mod ta' kif inħarsu d-demokrazija f'dan il-pajjiż. U allura rridu nitolbu lill-Gvern, il-Partit Laburista, lill-Partit Nazzjonalista u lill-media jieħdu d-deċiżjonijiet importanti sabiex jitbiddlu, sabiex ilbiddlu l-mod ta' kif jagħmlu l-politika tagħhom, iġibu ruħhom magħna, l-aħbarijiet x'ibewna, x'jagħtuna, x'iġegħluna nemmnu. Ma jistax jibqa' l-ħażin isir tajjeb. Ma jistax il-ħażin nibqgħu ngħattuh. Rigward dan kollu, nitkellmu nhar l-Erbgħa li ġej fuq programm li jixxandar fuq il-Facebook, programm ta' djalogu. Nhar l-Erbgħa l-ewwel ta' Marzu fit-8 u nofs ta' filgħaxija fuq il-Facebook page tal-PM News. Fuq da kollu u kif din is-sentenza dan it-terremot politiku jista' jkompli jaffettwa lilna bħala poplu, se jkollna din id-diskussjoni. Jiena Edwin Vassalla li mmexxi dan il-programm mal-mistiedna tiegħi. U hemmhekk inkomplu nitkellmu fuq suġġett importanti. Irridu niffaċċjaw il-verità. Il-verità hija valur. Jekk m'aħniex se niffaċċjaw il-verità, u nieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa, l-istituzzjoni politika tista' tkompli titlef il-fiduċja tagħna l-poplu u tkun ħasra. Niltaqgħu nhar l-Erbgħa miegħi u ma' sħabi fil-paġna PM News nhar l-Erbgħa l-ewwel ta' Marzu fit-tmienja u nofs ta' filgħaxija. Programm ta' djalogu minn fuq il-Facebook PM News. Jiena, li qed intella' dan il-programm f'isem Moviment Solidarjetà Ħajja, Familja, Libertà, nawguralkom ġid, saħħa u paċi. Niltaqgħu.